Kamjes oye! Oye!
Kamjes oye! Oye! Kamjes oye! Oye!
Bas.
An kaka an president mar Luo Comedy. An gi wach adi? Achiel.
An gi wach adi?
Achiel. To wach ni dhi ir MCs mag Wangla. Dhi ne ng'a? MCs mag Wangla.
Dhi ne ng'a?
MCs mag Wangla. Adwa ni mondo eh, Omari Nas kaka secretary mara Osomna minutes, osom nang'o? Osom minutes.
Nikech sani tugo ok wadwa. Ang'o ma ok wadwa? Tugo ok wadwa.
Pelele ang'o ma ok wadwa? Tugo ok wadwa. Omari Nesta ang'o ma ok wadwa? Ok wadwa tugo. Ni MC mar Ohangla ni wana nyaka wachange, nyaka watim ang'o? Nyaka wachange.
Kopo ni ng'eyo ni in MC mar Ohangla kata be ni in MC marumba ine mchi marang'o nyaka watim ang'o Nyaka wachange.
ok ni wad achiel kata gi wach achiel ema uwacho pile ka pi Pile ka pile.
chak na kod number one mc marang'la wacho nango Wanyu ja MC Marangla wacho niya, hey, wapinduru wewe. apenji wabiro mielo inda koso wabiro go nduru

Bunde mar Ohangla go ang'o? Kelele. Jad Ramses go ang'o?
Kelele. Prince Indawer ang'o? Kelele.
Kare To kelele kare koro ng'ama dwaro kare kendo ni MC wacho ni wapi kelele. Odhi omany kelele kuma nitie mondo obed go ang'o? E ode. Obed go ang'o? E ode. Dhina namba 2.
Mikono juu.
Mikono juu. Ang'o?
Mikono juu. Lwet wadwa malo mondo otim ang'o? Otim ang'o malo? Wawuo gi Nyasaye koso ne wuothwa. To nyiwa ma ng'ato ok oliedo.
Eh, ka ng'ato eh, ok oliedo yuothe. Ka ng'ato ok oliedo yuothe.
Ni mikono juu. Ni mikono juu.
Otimang'o malo.
Mikono timang'o malo. Atingu atingu yuotha malo mondo dum. Mondo dum. To nyiwa mwamiel wamako gang'o sama mikono ni malo. Sama lwedo ni malo.
Nyako mamiel wamako gang'o. Ok imaki.
Iwacho ni mikono ang'o? Mikono juu.
Mago gik maket ang'owa? X.
Awaket ang'o?
X. Dina namba machielo.
Mit mar atari.
Ang'o ma mit?
Wamielo wang'la tiwachonwa ni mit mar atari. What is it that is not sweet? You are talking about sweetness. What is sweet? What is chiemo? Meat don't end sweet.
Hey. Ng'ama chiemo sama miel. Mowacho sweet ni. Mowacho sweet.

Nitie ng'ama iluongo ni ng'ama wera wera copyright. Yeah. Ochako sa Martin achiel. Lesa. Eh.
Ochako sa achiel okinyi. Okinyi. En ogoyo kapod orito wuon thum donjo. Yeah. Thum koro donjo ma koro sani sama ichako wach ni podi ni Ji swet. en sa auchiel ji swet. Ji Tiwacho swet. ni podi. Idwa ni wapiel koking'e ni podi. Wapiel e siteji king'e ni podi. Wacho malit, Eh? ipano yawa. Yawa. Mago gik mwatimo ang'o? Yes. Dhi neno namba machielo.

To sechego ji pok onindo. Tidwa noswag.
Waswago ang'o ma waswago? Mano waket ang'o? X. Dhi ine namba machielo.
Weu!
Weu!
Isiemowa wan jomiel. Wabiro miel. Isiemowa ni wewe. Isiemowa ni wewe.
Imiyo wawone Sama wamiel ma koro mi- thum koro osegik. Tibuko ni chiemo ang'o? Iwacho nang'o? Wewe.
Owacho nang'o?
Wewe. Owacho nang'o? Wewe.
Umor gi wewe no.
Ah, kwa mor go. Ok wawacho ni ma nang'o?
Ex.
Dhino namba machielo.
Welo welo welo welo welo welo. Welo chalo lo.
In in wendo koro sani in lo. Ok an lo. In lo. Ok an lo.
Magi welo. Ayudo in lo.
Omari in lo. An ok an lo.

Us, us, us, visitor. Us visitor as as as a tan udong. As tan udong. Us visitor as as binu udongo. Lodo nenu udong. Nenu udong. Eh.
Mako mijinga go wawacho nango ha? Ex.
Go comedy ma ng'ato nyalo winjo. Wadhi e namba machielo. Ndani ya nyumba.
Ang'o machielo kendo? Koro ndani ya nyumba to wacho nango? Owacho ni ha?
Nituko na na nani ndani ya nyumba. Wanok newa.
Wan to koro wan joka Kata ka pera Yole, nyumba. wan joka Yole, wan joka Ibira, wasenyaka chulo pesa. Mwadonjo. Mwadonjo. Wachulo mana pesa marom ndagi jok biwinyo ni koro inenogo. Owacho ni ndani ya nyumba wan gang'o? Wan wan ga gwata misinga. Koro wan ok dewa. Agwate mineno. Agwate mineno. Agwate mineno. To ji to nosadonjo to agwate chulo odonjo pesa di. In misomo gini, agwate chulo pesa di. Ma wakia ma kata ma ok ne wachula. Agwate chulo. Marom kodwa.
Which money?
Agwata pay. Which money agwata pay?

Mago gik muwacho nang'owa? X. Ndio baba. Mimo machielo. Mogik en ma ng'ato luongore ni Manuar the spoiler to duogo wacho ni en nyarombo Nyasaye. No, mago to kod apenji. Isebedo spoiler, ibiro mondo mi keth ne ng'ato so, niwacho ni spoiler, ni Manuar the spoiler. Ibiro mondo mi keth ne ng'ato so, iwacho ni Manuar the spoiler. Ibiro mondo mi keth ne ng'ato so, iwacho ni Manuar the spoiler. Dan kise luongore ni manwa the Kendo nyarombo. Tija kiluongore ni nyarombo ng'a? Nyasaye. Nyarombo ng'a? Nyasaye.
Nyasaye mane mabedo gi nyarombo kendo bedo spoiler. Nyarombo ng'a? Mano nyarop ng'a? Mago gik mowacho nang'o? Miya machielo.
Mane mogik jatich Nyasaye. Mane mogik. Eh. Okay, koro an kaka president koro ada wuoyo, ada wacho wach mogik. Eh, udonje club ma du kongo to miel press conference room.